Ильназ Фаисович Файзуллин бу Татмедиадан Интертат ру электрон газетасының баш мөхәррире һәм Улатма вакыйгаларының главный редакторы. Әйе, мин Улатма, хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Менә без әкренләп кенә интернет темасына кереп киттек инде. Андре э, бик актуаль тема, үзегез дә белеп торасыз. Э, мин бераз гына интертат сайты турында сөйләп китәсем килә. Сезгә тәкъдим итмәкче булам. Интертат сайты инде ул беренче татар сайтларыннан санала. Татар телендә электрон басма рәвешендә халыкка килгән матбугат чарасы. Ул инде менә 12 елдан артык эшли. Әлбәттә, шул 12 ел дәверендә Үзгәрешләргә дә дучар булды. Инде ул татар телле генә сайтта булып торды, аннары инде ике телле сайт булып торды. Безнең Әсия Туфановна анда очрашуда катнаша, ул инде сайтта күп еллар шулай ук хезмәт куйган шәхесебез. Һәм менә әкренләп кенә сайт үз эшен алып бара. Эшлибез, яшибез дигәндәй. Бүгенге көндә без ике телдә чыгып киләбез. Һәм шулай ук латин телендә, латин график Шунда татар язмалары күчереп бара. Ләкин шушы көннәрдә якын киләчәктә безнең сайт, интертат сайты татар телендә генә калачак. Бу инде үзенә күрә зур яңалык, аның уңай һәм тискәре яклары да бар. Сез инде барыгыз да журналистлар буларак, үзегезнең басма чараларыгыз буларак сайтларыгыз да бардыр, сез аны белеп торасыз, сайтның кирәклеген дә аңлыйсыз. Ни өчен кирәклеген аны сезгә әйтеп тору шулай ук артык булыр иде, ләкин бары кабатлап китәм, ул сайт бүгенге көндә барыбер һәр матбугат чарасының үз сайты булу, ул шарт булып тора инде, ул җәмгыятьтәге туган вәзгыять, аннан берничек тә качып булмый. Шуңа күрә без дә шуның өстендә эшлибез, тырышабыз. Әлбәттә, һәр матбугат чарасының аның ничектер контент дигән әйбере бар, эчтәлек, ягъни ул эчтәлеккә игътибар итү бик мөһим. Безнең, мәсәлән, интернет сайтында яшьләр өчен мондый җиңелчә юмор белән сугарылган язмалар да чыга, шулай ук фото һәм видеога игътибар күп бирәбез, ул мультимедиа дип атыйбыз инде. Конкурслар, сораштырулар үткәрәбез. Инде ул үзенең әзрәк барыбер файдасын бирә. Соңгы мәсәлән 3 ай эчендә генә кулланучылар саны арта. Ул инде без үзебез яшьләр күбрәк. Шулай ук өлкән һәм урта буыннар менә монда да сүзгә телгә алынып китте. Алар инде күбрәк яраталар укырга. Инде аналитик язмалар, төпле фикерле булган, комментарияләр булган язмаларны алар инде күбрәк көтәләр, шундыйларны укырга тырышалар. Аларны да язабыз, тырышабыз, ләкин барыбер проблема булып кала ул, кадрлар җитми. Журналистика ул инде гомумән татар журналистикасына хас бер сыйфаттыр. Бүгенге көндә сыйфатлы татар журналистикасы ничек кенә булсын, ничек кенә дип әйтсәгез дә, канәгатьләнерлек дәрәҗәдә түгел. Чөнки безнең кадрларыбыз юк, яшь кадрлар нишләптер сирәк килмиләр, өлкән буыннар үзләренең, үзләренең Шушы еллары бар Резеда Гыйднуров безнең шәхесләребез. Шуңа күрә бу инде гомуми вазгыять. Ничек кенә булса бар эшләргә кирәк. Һәм мин монда бер моментны телгә алып китер идем, сайтның ничек үсешенә бәлки тәэсир итү ысулы буларак, ул социаль челтәрләр. Анысын үзегез дә карыйсыздыр инде, тикшерәсездер инде, һәр матбугат чарасының үзенең. группасы бар, төркеме бар, инде бер социаль челтәрдә. Шуның аша, э, мәсәлән, чынлап та үсеш бар, үзгәреш бар, кешеләр керәләр, укыйлар. Бу инде э, кире кайтам инде мин татар теленә ни өчен күчүебезгә э, бер уйлап караганда бит татар телендә сөйләшүче кешеләр, татарлар бик күп инде ул. Казандамы ул, башка чит төбәкләрдәме, башка илләрдәме. Ләкин алар барыбер кабул итәләр мәгълүматны, Башка телдә, рус телендә әдәбият дигәндә. Татар телендә сөйләшсәләр дә, барыбер укуы җиңелрәкме ул, или инде куллана үзенең сүзендә башка моментлар бармы? Сыйфат тама шуңа килеп төште, сыйфатка. Ягъни рус телендә язылган мәгълүматлар инде ул более доступно дип әйтелгән. Кешегә якынрак. Һәм билгеләп киткәнем монда бер-ике генә момент ул Татар сайтларында оперативлык безнең аксый. Яңалыкларыбыз соң куябыз. Инде ул вакытта бөтен кеше аны белгән була. Башка чыганаклардан икенче моментны мин әйтер идем. Әйтеп китим моннан соң, инде ул безнең материалларның Язмаларның аналитика корылмаган булуы һәм өченче моментлар ул тышкы кыяфәт түгел, дизайн. Интерфейслар безнең сайтларның матурлык ягыннан һәм уңайлылык ягыннан тагын да үсешкә әле потенциалы бар, шуңа күрә аның өстендә эшләргә кирәк. Гомумән әйткәндә шул, барыгызны да хезмәттәшлеккә чакырып калам, чөнки Интертатта икәнемчә без башларга Дибез һәм бүгенге көнне дә алып барырга тырышабыз. Башка төбәкләрдә дә бу яңалыкларны биреп барырга, шул ук вакытта Татарстанда булган яңалыкларны башка төбәкләр укысыннар, күрсеннәр, кызыксынсыннар өчен. Шуңа күрә безнең без дә хезмәттәшлеккә һәрвакытча ачыкбыз. Әйдә керик, бергә булыйк, эшлик. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.